Үлгәндә дә йөрәк туры калыр Шигыремдәге изге антына. Бар җырымны илгә багышладым, Гомеремне дә бирәм халкыма. Бүген, Җәлил туган көн. Герой-шагыйрь Муса Җәлилгә 114 яшь тулды. Эфирда атна яңалыклары белән мин, Гөлназ Гайни. Исәнмесез! Башлыйбыз! Әфган йөрәк ярам! Интернациональ бурычын Әфган Республикасында үтәгән Сергей Зубков истәлекләре белән уртаклаша. Мәчет иман нурын чәчә башлады. Алабугада яңа Нур мәчете үз ишекләрен ачты. Кабатланмас батырлык үрнәге. Бүген Советлар Союзы Герое, шагыйрь Муса Җәлилнең туган көне. Җиңү көненә ветераннарга түләү өчен 71 миллиард сумнан артык акча бүлеп биреләчәк. Быел Бөек Ватан сугышында Җиңүнең 75 еллыгына бер тапкыр бирелә торган акчаны Россиядә яшәүче 1 миллион 150 мең кеше алачак. Ветераннарга бу акча апрель-май айларында бирелә. Гражданнарга бернинди өстәмә гариза да язарга кирәкми, түләүләр алар катнашыннан башка автомат рәвештә гамәлгә ашырылачак. 75 мең сум күләмдә түләүне Бөек Ватан сугышы ветераннары һәм инвалидлары, блокадалы Ленинградта яшәүче билгесе белән бүләкләнгәннәр, фашизмның балигъ булмаган элеккеге тоткыннары, Финляндия, Бөек Ватан сугышы, Япония белән сугыш вакытында һәлак булган хәрби хезмәткәрләрнең тол хатыннары һәм тол ирләре, шулай ук Бөек Ватан сугышында катнашучыларның, сугыш инвалидларының тол хатыннары, тол ирләре алачак. Ә менә 50 мең сум күләмдәге түләүләрне, тыл хезмәткәрләре. Бу категориягә 600 меңнән артык кеше керә. Моннан тыш, бер тапкыр бирелә торган түләүләр Эстония, Латвия һәм Литва территориясендә даими рәвештә яшәүче Россия гражданнарына бирелә. Ә менә Татарстанда яшәүче сугыш ветераннары ТАССРның 100 еллыгына өстәмә рәвештә тагын 25 мең сум акча алачак, ягъни аларга 75 мең урынына барлыгы 100 мең сум бирелә. Республика Президенты бу атнада шундый карар кабул итте. Тыл хезмәтчәннәре һәм сугышта катнашучыларның тол хатыннары бишәр мең сум акча алачак. Бүген, Әфганчылар көне. Нәкъ унбишенче февраль көнне Әфган Республикасыннан совет гаскәрләрен чыгарган көн. Бүген Алабуганың Интернациональ сугышчылар истәлегенә митинг узды. Бу сугышта Татарстанның өч йөздән артык каһарман егете Таш кыялар арасында башын салган, әлеге тормышның ямен, тәмен дә татып карамаган асыл ир-егетләребезнең гәүдәләре туган якларына, кайгырып көткән газиз аналары янына цинк табутларда кайтты. Алабуга районыннан әфган сугышында 250 дән артык кеше катнашкан, аларның дүртсе шунда һәлак булган.
Менә шушы темага чөшенгәчен минем күз алдыма килеп төшәләр шул малайларым. Мин аларны күрәм, менә сезне күргән шикелле. Ирексездән күз яшьләр ага аның. Кайчакларда бер үзем калырга да куркам. Әфганстанда бергә хезмәт иткән иптәшләрем күз алдыма килә дә баса. Ул еллар кино пленкасы кебек икән, бетми торган пленка ул. Сугыш солдатның канына сеңә диләр бит, чыннан да бу шулай икән, дип искә ала Сергей Зубков. 1981 елда унсигез яшьлек керәшен егетен армия сафларына алалар. Мин уже армиягә уже үзенчә подготовленный булган идем инде. Мин авылда үстем, простой семьяда, вот шулай дип әйтим. Без шкулга, мәктәпкә йөрдек өч километр, ул безгә зарядка. Чаңгы, конький, велосипед, җәяү, буран, яңгыр, непогода безгә не привыкать, дип әйтик урысча. Авылның әзмәвердәй көчле егете җиденче сыйныфтан ук десант гаскәрләрендә хезмәт итергә хыялланган. Бу чынга аша да. Сергей Витебск һава десант дивизиясенә эләгә. Ярты ел укыгач ул Әфганстанга затлы. Десантчы егет биредә саперлар ротасында хезмәт итә башлый. Мине өйрәттеләр шул танк Т-62, допустим. Ә мин нейтрал. Ә ул нәрсә гайбәт ала? Мин эләктем шундый ротага, саперный рота. Саперлар артыннан мин барамын. Алар тапмаган мине, мин обезвредить итәм инде. Безнең алдан бара саперлар, ә башта этләр бара, өч эт бара. Бу өч этләр безнең алдан иснәп бара, алар өйрәтелгән. Алар артыннан саперлар бара, чүплар белән. Хәр ташны эзләп таш астыннан табалар минаны. Вот, мин әскәтле бара артларыннан. Аны алардан соң уже мин барам. Аны боевой обстановкада, ущельеме, обстрелмы, аны кирәк ремонтларга, потому что минем артта целый полк или батальон тик тора. Обстрел булса, мине каплый БТРлар як-яктан. Чтоб мин машина БТСны ремонтлаганда, допустим, миңа, ну, мине саклар өчен.
Сиңа вакыт булсын өчен. Әйе, анда некоторый определенное времяда аны көйләп ләл чыгарга кирәк. Әфганстанда интернациональ бурычын Сергей Павлович ел ярым дәвамында үти. Көн саен диярлек үлем белән күзгә-күз очрашкан егет туган авылына исән кайтырмын дип уйламый. Танк белән миналарга эләгеп күп тапкырлар шартлаган ул. Контузияләр алган. Ару селкетә иде шул шартлатканда. Танк тәгәрмәче чылбыры чикләвек кебек кенә чыгып оча иде, дип искә ала сугыш ачысын татыган солдат. Үзенең халкы, мин Ашаке дип әйтмим, теге афганец Дехканиннар, Дехканин кем ул? Крестьянин. Алар начар кешеләр түгел. Менә кишлакка килеп керәсең, алар, алар, алар дружелюбный, алай ашакетләрен күрмим. Бала-чагалар безгә килә, алар белән бергә яшәбез. Хотя безгә запрещать итәләр, конечно, моментлар була ди. Алар нормаль үзләре. Ну, дөрес, сам как себе покажешь. Өйтә бездә урысча. Нәрсә сорыйлар исән сездән? А, бездән дә тәгә.
Аларга балачага бит ул. Алар бөтенләй бер интересны. Алар срамыш алмыйлар, сорыйлар, бакшыш дип сорыйлар, ну, подари дип инде. Допустим, Шул ук шикәр, ну, аларга инде, алар бит безнен, допустим, сухари да аларга интересны. Безнен бит инде, безнен Россия кешесе дружелюбный бит инде. Кесәсендә нәзәкәй була инде, гүчтән әйтеп бирә инде. Сергей Зубков армиягә повестканы унсигез яшендә ала. Инде шул заманнардан кырык еллап вакыт узган, ә афган солдаты аны бүген дә кадерләп саклый. Ул гына да түгел, героебыз әле Әфганстанда хезмәт иткәндә киеп йөргән киемен дә, иптәшләре язган хатларны да саклаган. Зур горурлык белән Сергей Зубков күкрәгендәге Кызыл Йолдыз ордены турында сөйли. Минем бабам да Бөек Ватан сугышында шушындый ук орден белән бүләкләнгән бит, дип искә алып сөйли ул. Әфган вакыйгаларыннан соң өч дистә елдан артык вакыт узып киткән, әмма дәһшәтле сугыш бүген дә төшләренә кереп йөдәтә аның. Торганмын да Батареяга ябышканмын да. Буны боевать түгел, конечно. Кычкырам икән. Минем механикам Саня, Саня не умирай, не умирай дип. Хатын килеп сикереп төшкәндә миңа әйтә икән, син нәнә текә булдың дип әйтә икән. Менә шундый хәлләр дә була. Ун ел дәвам иткән Әфганстан сугышын төрлечә бәяләүчеләр бар. Кайберәүләр аны, мәгънәсез сугыш, ди. Ни генә булмасын, Ватанның тугрылыклы уллары буларак үзләренең хәрби бурычларын ахыргача үтәгән мәрхүмнәрне истә тоту, исәннәрнең кадерен белү, безнең буынның вөҗдан эше ул. Шул дәүләтне саклаган солдатларның кадерен дә белергә кирәк. Гөлназ Гайни, Михаил Филатов, Атна яңалыклары. Ул арада Алабугада Нур мәчете төзелеше тәмамланган. Искәртәм, яңа мәчетне салу эшләре ел ярым элек башланган иде. Иске мәчет сүтелеп, аның урынына яңа мәчет төзелде. Аллаһ йорты, иганәчеләр, җирле халык акчалары исәбенә булдырылды. Матди ярдәм күрсәтә алмаганнар кулыннан килгәнчә төзелеш эшләрендә катнашты.

Зур ярдәм итүчебез безнең Бадис оешмасын рәхбәре Батькаев Жан Дамирович зур өлеш кертте, ул булышып йөрде. Менә бу тышкы якларын хәзер фасадларны да, штукатуркаларны бетереп, ноябрьдә бетергән идек, альхамдуллилла. Хәзерге көндә инде безнең благоустройство дип әйтәбез, машина туктый торган урыннарны. Безнең менә бу әйтеп киткән идем, Жан Дамирович бер зур ярдәм һәм дә безнең зур ярдәм биргән иде, башлап җибәргән вакытта Фазыйл кардәшебез, Сарыҗан улы Фазыйл, урыны оҗмакта булса иде, хәзер ул мәрхүм. Менә шул башлап ебәргән вакытта шулар ин зур өлеш керттеләр. Аны, әлбәттә, монда бөтен мәхәллә, халык, мәсәлән, үзебезнең кардәшләрне алсак, Себердән алып, менә бездә безнең бухгалтер утыра, Талгат кардәшебез төзелеш буенча бухгалтериядә, ул менә Франциядән хәтле, аның туган-тумачалары хәтле ярдәм иткән. Яңа мәчеткә бабайлар да шатланып туя алмый.
Хәзер шушы Аллаһ йортына киләсе генә килеп тора, ди алар. Бер авыздан алар шушы төзелеш эшләрен башлап биргән имам хәзрәткә зур рәхмәтләрен белдерәләр. Шатланабыз, имамыбыз бик батыр момент эшләп бирде. Рәхмәт. Булды. Җылы, якты, матур. Җылы бөтенесе, пожалуйста, килегез, намаз укыгыз. Ярдәм иттеләр, инде ярдәм итәләр бит безнең монда халыкларыбыз бик батыр. Ярдәм итүчеләр бик күп булды, шөкер Аллага, әлхәмдулиллах. Рәхмәт имамыбызга, ул ул тырыш, аның тырышлыгы белән барысы да эшләнде. Ну, төрле чак була инде, көнлә киләбез, кайвакыт та кил, килмәгән чакта буласында. Бу мәчет җиткергән безнең иң зур нибез инде имам, имамыбыз. Рәшит хәзрәт, аның тырышлыгы аркасында шушындый ниләргә ирештек инде, Аллага шөкер. Сау-сәламәт яшәсен, сау-сәламәт эшләсен. Без аңа бик шат. Сала матур, тын, якты, тыныч. Көн саен килергә тырышабыз мәчеткә, өйлә намазына. Киләсе генә килеп торадыр хәзер инде. Килә, килә, Аллага шөкер, киләсе үз килә. Шушында килеп киткәч, инде үрәде әзрәк җиңеллекләр сизгән кебек булабыз. Төзелеш эшләре җиңел булмады, ди дин әһелләре. Искегә тисәң, исең китәр, дигәннәр бит. Яңа мәчет искесе урынына салынды. Искәртәм, туксанынчы елларда Алабугада мәчет булмау сәбәпле, Тойма урамында урнашкан элеккеге барак бинасында шушы Нур мәчетен ачалар.

Һәм, ниһаять, узган ел гыйбадәт кыла торган олы бүлмәне дә төзеп бетерделәр. Монда инде хәзер кешеләр сорыйлар, күпме акча төште. Моны миллион дүрт йөз мең акча төшкән бухгалтерга, төзелеш бухгалтерына. Аннан тыш инде тагы да үзебезнең мәчет акчасыннан һәм дә шул 2 миллион чамасында акчалата гына эш киткән, эш, эш материал киткән, ләкин күп эшләр бушка булды. Стеналарны күтәргән дә бушка, штукатуркасын эшләгән дә бушка эшләп бирделәр. Булышучылар булды, әлхәмдүлиллә. Ләкин җиңел булмады, әлхәмдүлиллә. Ну, шөкер, бетте. Мәхәлләгә хәзер куанып, шатланып йөри. Бу мәчеткә килсәләр, шатланып керәләр, иншалла, бабайлар. Безнең җомга намазларында бер 24 ләп кеше була, иншалла. Илә намазларында 10-12 кеше була. Шулай итеп, мәчәллә. Мәхәлләгә хезмәт итеп йөргән бу менә дигән мәчет булып тора, иншалла. Әйтергә кирәк, яңа мәчет мөмкинлекләре чикле кешеләр өчен дә ераклаштырып төзелгән, биредә коляскалар өчен пандуслар көйләнгән. Апрель-май айларында мәчет тирәсен төзекләндерергә ниятлиләр, ә инде Аллаһ йортының тантаналы ачылуы июнь аена планлаштырылган. Гөлназ Гайнерина, Ринат Гиниятов, Атна яңалыклары. 75 ел үтеп киткән Бөек Җиңү көненнән, геройларга баш иябез яшь буын исеменнән. Игътибарыгызга 75 ел җанда Җиңү яши рубрикасы.
Ибраһимов Нуретдин Садретдинович, мин Ядгәр авылына кияүгә чыктым. Ядгәр авылында туып үскән егеткә кияүгә чыктым Язга. Э, кайнанам һәм кайнатам бик яхшы каршы алдылар. Э, мин э, төпчек улларының килене булдым. Э, кайнатам сугышта катнашкан кеше ул э, яраланган э, һәм соңгы көннәренә кадәр менә шушы сугышта алган яралары үзләрен белгертеп торды фронттагы юл турында сирәк сөйли иде сугыш турында дип әйтим ул вакытта яшьрәк вакыт бит күп нәрсәне дә яздырдырып алынмаган инде күп вакытта нәрсәндер сөйләгәне кайсы берсе истә калган кайсы берсе юк инде Ничек менә бер вакыйга гына хәтерендә калган. Бик каты артиллерист булган ул. Сугыш вакытында инде бик каты һөҗүмнән соң ул яраланган. Яраланган, ул ятып торган вакытта бер өч немец солдаты аның кырыннан үткәндә шикәр өч кисә шикәр кисәк атканнар аңа. Үтеп барганда инде ул яралы булган инде. Каты яраланган, яраланган булган шикәр кисәк атканнар. Шуннан соң үтеп киткәннәр. Боларның башында ни булмас дип, ул яңадан шуыша башлаган һәм чокырга төшкән. Чокырга төшкәннән соң чынлап та тегеләр борылып моңа ата башлаганнар. Теге очередь биргәннәр дип әйтәм инде. Бу Шәйхегали Гыйзбулла Шәйхегали улы, ул әниемнең әтисе, ул сугыштан кайткан ул. Ленинград янында булган сугышларда каты яраланган, салкын тигән бик каты, ул кайткан, авылга кайткан, яралы булганга күрә инде госпитальдә озак кына ятып, аны авылда каравылчы элек бит инде менә иген теге басуларда каравылчылар йөргән ул инде сәламәтлеге начар булгач аны шул басуларны каравылчы итеп куйганнар Ә инде кибән дип әйтәләр инде, кибән астында калган бөртекләр, бодай бөртекләрен алырга кемгәдер рөхсәт биргән, ниндидер хатын кызга. Бу хатын кыз аны менә каравылчы алырга рөхсәт итте дип әләкләгән, былай гына әйткәндә. Шуннан соң минем бабайны алып киткәннәр Казанга, хөкем иткәннәр. Ләкин ул яралы булып госпитальдә, госпитальгә эләгә инде ул, теге Хәле начарлана дип әйтүем, госпитальгә эләгә һәм госпитальдә үлә инде. Шулай иттереп без әле менә бүгенге көндә дә әмма әниемнең әтисенең кайда күмелгәнен белмибез. Казанга 45 елга кадәр анда госпитальдә булган кешеләрне күмелгәннәр буенча исемлекләр бар. Менә 46 елда бәлки кергәндер дип мин запрослар бирдем, әлегә кадәр белмибез. Аннан соң Сез сорагач, инде мин барыбер туктал үзенекеләрне тагын бер кат барлыйм дип, әни белән дә сөйләшеп алдым. Һәм әтиемнең әнисе Мирзагитов Мирза Салих. Аның монда фотографиясе юк, аның бөтенләй фотографиясе юк. Ул Әтрәкле авылында туган, Минзәлә районының Әтрәкле авылында туган, 1904 елгы. Ул Калинин Калининградский военкомат дибез инде. Ул пущей инде хәзерге вакытта. Шуңа караган безнең район, менә шушы Әтрәкле авылы. Ул сугышка алынган, менә 447-нче стрелковый полкның 397-нче стрелковый дивизиясендә хезмәт иткән, сугышкан 7 октябрь 42 елның 7 октябрендә халәк булган. Бу Старорусский район, Новгородская область. Бу Мәскәү архивларыннан алынган мәгълүмат. Әбием иренең үлгәне турында белмичә үлеп китте. Әбием. Бу әтиемнең әнисе була инде. Соңгы көннәргә кадәр ул аның хәбәрсез югалган булып йөрде. Бу мәгълүматны без күптән түгел генә белдек бу турыда. Гаиләбездә күпмедер вакыт бу сугыш турында тыелган шикелле, сөйләшмәделәр бу турыда. Менә әйтәм ич, минем әбием дә бабамның хәбәрсез югалган дип йөрде. Аның менә шушы 7 октябрьдә үлгәне турында без беркайчан да белмәдек. Моны инде мин күп еллар үткәч кенә, менә күптән түгел генә белдем. Бәлки әбиең гына куярга. Көткәндер, көткәндер.
Инде шулай да бәлки ул чынлап та көткәндер. Ә инде әнием һәрвакытта әтисе турында искә ала иде, менә шул Яла ягып дип әйтимез инде шул. Ул үзе дә күп балалы кеше, сугыштан кайткан, яралы кеше. Теге кызганып аларга рөхсәт биргәндер дип уйлыйм. Анда чүбе, аны белән җыелган ашлык ул. Аның өчен кешеләрне менә ул вакытта бит инде төрмәгә утыртканнар. Рахматулла, Хөснулла, Шәйдулла, болар Мөстәкыйм. Алар бөтенесе дә хәбәрсез югалганнар. Алар турында мәгълүмат таба алмыйм. Алар бер туганнар. Менә шушы бер туганнар. Мөстәкыйм абыйның бердән бер хаты менә бүгенге очрашуга сезнең белән мин аны сканын ясап әзерләп куйдым дигәндәй. Э, бу латин телендә язылган татар э, татарча э, татарча ләкин латин шрифты белән язылган хат

Бүген тагын бер истәлекле көн билгеләнә. Унбишенче февраль, татар халкының бөек улы, герой-шагыйрь Муса Җәлилнең туган көне. Муса Җәлил, ялкынлы шигырьләр авторы, Ватаныбыз азатлыгы өчен көрәшкән кыю солдат ул. Патриот шагыйрь фашист тоткынлыгына эләгеп тә, рухи ныклыгын югалтмый, курку белмичә дошманга каршы көрәш алып бара. Кабатланмас батырлык үрнәге. Алабуганың үзәк китапханәсендә узган кичәнең исеме әнә шулай дип аталды. Ул Советлар Союзы Герое Муса Җәлилгә багышланган иде. Медицина көллияте шәкертләренә китапханә хезмәткәрләре бөек шагыйрьнең тормышын, иҗатын, шигырьләрен, батырлыгын сөйләде. Сиңа миннән хәбәр китерсәләр, Ул егылган арык, дисәләр, Син ышанма, бәгърем, мондый сүзне дуслар әйтмәс, якын күрсәләр. Мең тугыз йөз кырык дүртенче елның февраль аенда Җәлилгә һәм аның көрәштәшләренә Дрезденда суд була, фашистик хәрби суд аларны дәүләткә каршы җимерү эше алып баруда гаепләп, үлем җәзасына хөкем итә. Шул елның егерме бишенче августында Плыцензее төрмәсендә унбер җәлилченең гомере өзелә. Ә менә Муса Җәлилнең бөтен дөньяга танылган Моабит шигырьләренең Ватанга әйләнеп кайтуы, үзе бер могҗиза. Моабит дәфтәрләрен Муса Җәлил Берлинның Моабит төрмәсендә тоткынлыкта вакытта яза. Әлеге дәфтәрләр ике блокноттан торган була, анда барлыгы 93 шигырь. Әлеге дәфтәрләр тоткынлыктан котылучы Нигъмәт Тирегулов һәм Бельгия патриоты Андре Тиммерманс тарафыннан сакланып калган. Муса Җәлил ул безнең татар халкының герой шагыйре. Без аны мәктәптән үк инде өйрәнеп киләбез, ул безгә бик якын. Муса Җәлилнең без мәктәптә бик күп кенә шигырьләрен ятлый идек. Минем яраткан шигырем Ышанма дигән шигыре. Муса Җәлил ул батыр шагыйрь. Төрмәләрдә утырып та ул шундый көчле шигырьләр язган. Миңа аның бигрәк тә Бүреләр дигән шигырь ошый. Анда булган Гитлер Гитлерларның кешесезлекләре аңлаткан җире ошый.
Гөлназ Гани, Ринат Гениятов, Атна яңалыклары. Хәтерлибез, горурланабыз.